i d-yeḍran deg umezruy ɣef tebratin i d-issebganayen d acu yettṛajun imasiḥiyen à travers l'histoire ɣef tebratin i d-issebgayen i d-issebganayen amek i ilaq ad nidir ɣef tebratin i d-aɣ-d-issebganayen amek ur nɣelli ara deg wayen iɣlin imezwura Tabrat tis tlata yura-tt Yuḥenna i tejmaɛt mi qqaren Birɣamus, yani Pergam. Tabrat-agini

Atan wayen i d-iqqar win yesɛan ajenwi iqeḍɛen di snat lejwahi. Ajenwi dayma neẓra belli d awal n Sidi Rebbi. Ẓriɣ anda i tzedɣeḍ, dinna i yella umkan leḥkma n cciṭan. Teṭṭfeḍ deg isem-iw, ur d ay tenkireḍ ara Ur tenkireḍ ara liman i tesɛiḍ deg-i, ula deg wussan ideg nɣan Antipas. Inig-inu n ṣṣeḥ, dinna ɣur-wen anida yeṭṭef cciṭan amkan, lameɛna atan wayen yellan deg-k ur yi-neɛǧib ara.

ad ččen aksum ittunefken d iseflawen issaddat yerna ad tent-awint ccehwat n tenfsit-nsen. Llan daɣen ɣur-k kra n yimdanen i ṭṭfen deg uselmed n Nikolayiten. Ndem ihi, neɣ ma ulac, ur ttɛeṭṭileɣ ara ad n-aseɣ ɣur-k.

A t-id-reṣqeɣ s tmanna-nni ittwaḥerzen, a s-d-fkeɣ daɣen ablaḍ acebḥan iɣef i yura yisem-is ajdid, ur yessin yiwen anagar win iwumi i d-ittunfek ublaḍ-nni. D tagi i d tabrat yura.

yeddan d cciṭan ẓriɣ anda tzedɣeḍ dinna i yella umkan leḥkem n cciṭan teṭṭfeḍ deg isem-iw ur d iyi-tenkireḍ ara d acu tella yiwet lḥaǧa ini-as dinna ɣurwen anida yeṭṭef cciṭan amkan nwali dakken ya une accusation forte dakken cciṭan yeṭṭef amkan. Ɣas akken llan widak yellan ṭṭfen deg Sidi Rebbi, mi ad nwali dakken cciṭan yeṭṭef amṭiq. U d tidet, apartir la période-agi, ad naf dakken d acu yellan

ayɣer tamesgida apartir de 313 tuɣal tekcem daxel la politik tkomasi tekcem-d la politik ar tmesgida u tettbeɛid cwiṭ cwiṭ ɣef sidi rebbi d wagi imina d akersi n cciṭan si le tron de satan anda asmi cciṭan

U d ayen i gǧan Sidi Ṛebbi yexdem di reproche i tmesgida-agi. Yenna-yas d akken cciṭan yexdem akersi-ines dinna. Alors aṭas ay qqaren d akken vala

En 321, anda isuffeɣ-d daɣen un décret anda le samedi yekkes le samedi ad yuɣal le dimanche yerra-t d ass n lḥedd ad nwali d akken akeččum i tekcem tmesgida deg la politique d aswaɣ ara teswaɣ akteṛ Wa d-nwali ayagi-ni buku plus deg tmesgida n Tiyatir, tamesgida yellan mbaɛd tagini. Anaf dagi, tagi tettwaɣ, tinna tettwaherred aktar d waktar. Anaf dakken tamesgida-yagini n Pergamos teldi tagurt pour une période d tameqqrant i wakken aɛdaw ad ixdem non seulement ad iwet tamesgida deg berra, tura tamesgida ad tiwet zdaxel u d annect-agini i yettaɛren. Axaṭer aɛdaw, cciṭan, iswi d aglas, deg wasmi i guli Lmasiḥ ilaq ad ireṣ tamesgida. I sya ad tireṣ s les enseignements n Lekteb ur yezmir ara s usexleɛ ur yezmir ara tura ikcem ar daxel-is iwakken ad tiherred zdaxel-is mais ad nwali daymen ya une minorité deg ugdud n Sidi Rebbi yettaṭṭafen daymen deg Sidi Rebbi ɣef ddemma n wayagi akken yebɣu yili lḥal ilaq ad nili d widak ara yeṭṭfen